loko ho va hi yingiselini vunanga bya mr post a bya ha fani kumbexani vunanga bya mr post byi antswisiwile swinene se xihundla xi le ka ku mr post va yingisela vaseketeri kumbe valandzeri kumbexani valala va vona loko va va nyika switsundzuxo hi xitalo loko munhu a ri na vaseketeri vaseketeri hakanyingi a va koti ku va va byela munhu ntiyiso hi mhaka ya ku va chava ku va va n'wi vavisa kambe valala a va chavi ku va munhu va n'wi vavisa hi ntiyiso se ni twa ingaku mr post loko valala va vona va karhi va vulavula kumbe va sandza va swi tekela ngopfu enhlokweni ku ya hi laha va nga vula na le ka nghoma ya vona kumbe eka risimu ra vona leri nga thyiwa leswaku ri hosi ngove leri nga ka album ya lembe leri nga hundza leyi nga huma hi n'wendzamhala leyi thyiweke leswaku ri wu ta tshwa mukhava va vula leswaku ri loko valala lava karhi va endla swihoxo va karhi va lunghisiwa hi valala va vona kumbexani valala va kaneta se va hundzuka vaseketeri va vona hi mhaka ya ku va teka switsundzuxo kumbe swisolo leswiyani va swi tirhisa ku va swi kurisa vunanga bya vona se ni vona ingaku i xilo xikulukumba lexi endlaka leswaku Mister Post vunanga bya vona byi kumeka byi karhi byi antswisiwa lembe na lembe kasi xin'wanyana loko ho languta mr post na benny mayengani the president Mr Post va ha langutele ku va va fika kumbe ku tlula laha Benny Mayengani the president va nga fikelela kona se swi endla leswaku loko vaseketeri kumbe valala va sandza kumbexani va nyika switsundzuxo va swi tekela enhlokweni swinene va tlhela va fika va swi endla hi mhaka ya ku va lava leswaku ri vunanga bya vona byi fikelela enhlohlorini kumbexana va lava ku vona vunanga bya vona byi fikeleli eka xiyimo xa le henhla swinene se swi endla leswaku ri Mr Post loko va tsundzuxiwa va teka switsundzuxo na ku va va fika va swi landzelela ku va va antswisa vunanga bya vona se ni vona ingaku i swilo leswi nga ku pfuneni ka xiyimbeleri Mr Post ku va vunanga bya vona byi tshama byi karhi byi antswisiwa lembe na lembe loko ho va hi swi tekeli enhlokweni xiyimbeleri xa ku fana na benny mahingani the president va kuma switsundzuxo kusuka eka vaseketeri na valala va vona kambe hi xitalo benny mahingani the president a swi talangi leswaku ri va teka switsundzuxo kusuka eka vaseketeri kumbe valandzeri va vona. Xikombiso, sweswiwani ku na xitsundzuxo lexi nga kona hi vaseketeri kumbe xani valala va vulaka leswaku ri Benny Mayengani the president swi lava leswaku ri va kumela Hlavu the Gupta munhu wa ku n'wi pfuna eka ku humelerisa vunanga. Loko ho va hi swi languti kahle vahumelerisi vo tala a va tirhi va ri voxe loko ho languta Dr Joe Shirimani a va tirhi va ri voxe na Prince Ranga na vona a va tirhi va ri voxe kasi na DJ Gift na Mpanyasi va tirhisana swin'we va karhi va humelerisa vunanga bya Mr Post loko ho languta eka tlhelo ra Benny Mayengani the president Hlavu the Gupta u tirha a ri yexe kambe vaseketeri kumbexani valandzeri va na xitsundzuxo eka Benny Mayengani the president leswaku ri swi kahle leswaku ri na hlavu the gupta na yena a kumeriwa munhu wa ku n'wi pfuna se mi ta swi vona leswaku ri ku na ku hambana exikarhi ka benny mayengani the president na mr post naswona ku hambana loku i ku mr post va yingisela switsundzuxo leswi sukaka eka vaseketeri kumbexani va lala ivi va tlhela va swi endla kambe benny mayengani the president a va yingiseli switsundzuxo kumbexani swisolo